that means as wani market na dem dey shade enter road oshodi market na true oshodi say you go oshodi market say you wan buy something you no go see road even pass dey dey shade enter market. oh pick road hello dey the phone line. Hmm. hello round nation. yes o i see you talk to me morning to you. it's mrs uche. let's go.

for yes. ikorodu abi yes okay o okay. greek market for ikorodu because for here we go dey shout am for here gangan gangan gan thank you somebody say ratata you need to see ikotu market right under ikotu market especially in the evening too bad rita from ikotu market this one sef dey the market gangan gangan gan e say na very terrible thing for ikotu market mo go back to the phone lines hello dey the phone lines.

ratata you don go te tedo show market for yaba hey! he say na die that one na the real market he say na die hey. he say that place eh, na fight you go dey fight to take pass o oh. people wetin uh, you no sabi spell am why you go dey spell am come outside teddy you dey craze ah e say okay e say e say e say e say no be small thing o e say in fact eh, na fight you go dey fight to pass o people dey display enter road the hawkers too go dey block road people sef eh, go dey waka no fit pass with leg or even motor uncle mark say tedu osho market eh, e say na die. this Four one line. say ratata first tax second gate market all the walkway na so so stalls full am no road for leg to waka sef this one na from tunde and na na first tax who dey side. collect the money sef. i no know. You know why

Hmm. Yes. Yes. The thing now, for them to stay there, e no good. E no good. E no good. Thank you. Okay, mm. so because now, what you what you make us dey discuss this matter like una know, eh? eh. na that uh, newspaper stand for Delta State when jeep run enter. Apart from that people. one, you know say no be the first time sef, mm -hmm. even for Auchi. you know that one wey dey clear when, that truck when that, uh, clear not even truck sef na trailer na trailer clear clear oh, the same for, for road. road clear them early early so, this year clear them scatter no be today this road road this thing dey happen if no be today if you see that video that i will show you no no be oh. your the motor keep people tire that that trailer not if to say dem dey inside market tuesday the thief of no come meet them. but na road go go go go we agree say at times eh, devil dey enter some kind chair eh, eh, eh. driver side there they dey eh. run enter inside shop na so but again you go you yourself go even help yourself mm-hmm. the road don come when be say you come shit enter road we no protection nothing nothing sef eh, somebody say uh, he say you see mandela market okay mandela's market mm. omo mandela's market write am down omo he say their own too much o oh, hey he say even for flyover dem dey go use market block everywhere for mandela's market he say na why rors dey disturb dem every time alright somebody say ikotu market four lines four lines still uh, hello. hello ratata good morning sir. morning to you sir talk to us sir. emeka from first sir. let's go emeka.

e just say market structure now now for market structure now you suppose get area wey dey dey sell provision something like that then you no be all the markets na you go get area wey dey dey sell livestock that is uh-huh. meat fish uh-huh. all those things you uh-huh. suppose get area wey go sell eh, clothes then rice so you know say okay if i go like this na provision side if i go like this na meat side if i go like this na vegetable side na so e suppose be but these people now they go carry all the things go road they go carry am go road somebody dey talk for your he say ra he say eh, eh, odogunyan bus stop market eh, ratata he say na dead he say no way he say no way even vehicle sef eh, na wahala Ajasco na dey talk o. Okay okay okay no e say thanks from uh, okay thanks okay from Roscoe Aj Ajasco na he dey talk o from Ikorodu. He say Odogunyan market na die. I no understand no orderliness and the same people go dey say uh, this one say um, okay he say years back from New Benin market na so motor kill them see o. am? Efosa from Israel. You see am? They say so motor run enter them. enter dem Eh? because if the motor come like that nothing go save una oh. imagine na those people now wan wan go stand for that uh, newspaper stand now okay. they just die for nothing they dey read newspaper they go there go they just die for nothing they read three of them you see am the motor fail brake you see am jump enter there because the guy dey road na dey road dey share the in newspaper na eh? there dey go look paper to buy na im this thing come meet them so. wetin be the wetin person wan talk sef wetin be the remedy wetin wetin wetin eh? wetin be the solution eh? this person say ra my brother you dey ask eh? he say agboro dey collect money from each and every one of them iyaloja or babaoja dey even dey get returns he fine na dey talk wetin be the remedy wetin be the solution in short let's go all this ma all the markets wey dey for lagos dey affected almost all because see dem here na dem plenty almost all mm. hello who dey there. good morning sir. morning who be this. Uh, grace from ikotun. yeah let's go let's go. sir this uh, what you are saying is true. Mm.

Jesus. Thank, Thank you. you. Now, as we dey talk this one, I mean, in short, major of the the the majority of the markets wey dey for inside Lagos na then they affected for this one. They don't call Agric market. They don't call Ikotun market. Oshodi market no loss for this one. Aswani market dey there. Mushin market dey there. Ajegule market dey there. Yanoba market dey there. boundary market dey say that one eh, no be small thing agbara market dey there teddy osho market for yaba dey say no way to waka nowhere to go this one dey say first tank second gate market dey there alaba suru market dey there mandelas market dey there idumota market dey there odogunyo market dey there my twelve market dey there balogun market dey there Bariga market dey there, Oba market dey there. So you see say all these markets wey be mentioned now, all of them dey inside inside Lagos here so. And dem dey inside this work talk wey we dey talk so. Say dem dey carry shed, come shed for front of that shed for outside. for outside. I no understand. Eh, Somebody, for somebody say road. here for the WhatsApp, somebody say ratata ugeli market for Delta State na wetin na road that dey shade market put o. You see He am? say when I travel this April, You see my am? sister when dey sell for that market eh, he say uh, motor uh, trailer run kiss small pikin for the market oh, because the mama dey sell for the road side there well mulele you see na every time trader dey jam people dey kill them for the market for the road. you see am so all this talk wey we dey talk no be say we just wan talk no we dey beg una all the market people ah, ah. all the market union yes i no understand make we dey collect money use the money take do things wey pure make the market get structure make everybody i know say everybody wan make dem see their market So structure your market in the way wey be say they go go each section, they go see the things wey they wan buy. No be say those people go go road e because be they like want the make difference they, between eh, eh, eh, eh. shopping mall uh -huh. and all this our oh, regular market. You know they say you see, um, now means so some people cannot go the regular market. No, because they no dey for wahala. No, you just go shopping mall, waka, you go session by session. And those shopping mall no be small breaking of you know. But anyway, now orderliness dey there. I dey tell you, anything you dey find, you go see the section. you go just waka go the section see wetin you wan buy for there buy am you never download the wazobia fm app chai hmm you dey miss wella oya download our wazobia fm app today on top apple store and google play store make you fit listen anywhere and everywhere join the chukwumouth family today. Wazobia FM 95.1. Chukwumouth.